Low fat jew low sugar? Fl-80s u fin-90s l-awtoritajiet, mhux ċensu tal-ħanut ta' jew Rita ta' ħdejna, l-awtoritajiet kienu jgħidulna, internazzjonalment mhux Malta biss, illi rridu nevitaw ix-xaħam jekk irridu nevitaw problemi tal-qalb, problemi ta' xaħam żejjed, eċċetera. U dan wassal, parti minnu, għal problemi li rridu nġorru llum magħna u rridu neħilsu minnhom illum, illi huma l-obeżità, problemi tal-qalb, pressjoni, dijabete, eċċetera Għax, ħa nerġa' nirrepeti, kienu jgħidulhom l-importanti li jkun low fat dak li ħa tieklu. Allura x'ġara? Ħolqu daw il-ħafna prodotti illi huma fat free, tajjeb, jiġifieri ġelati fat free, soft drinks fat free, Kollha taħt il-kappa ta' isma'. Dawn ma fihomx xaħam mela dawn m'għandhomx periklu. U kellek min illi iniżżel il-fliexken tas-soft drinks jiekol il-kaxxi tal-ġelati u nafu fiex wasalna illum. U illum għandna kontroversji oħrajn. Hemm min jgħidlek imma jiena qaluli bħalma kienu qaluli fl-80s jew fin-90s pereżempju fuq din tal-low fat u l-low sugar. Illum jgħiduli illi qed neħxien għax m'iniex niekol kull tliet sigħat. Tajjeb, u hemm min jgħidli hekk qed neħxien għax qaluli li qed niekol il-carbohydrates wara s-sitta. U wasal iż-żmien illi dak it-tagħlim tifflaxxjah fit-toilet għax ir-riċerka ċara li għandna llum huwa li dawn huma kollha ħmerijiet. Ħa nibda mill-aħħar waħda, il-carbohydrates anzi għal min jittrenja kif suppost nagħmlu regolari għal tant ġid fid-dehra, fis-saħħa u l-mod kif niffunzjonaw, Huwa importanti illi l-aktar ħin ideali li noħduhom dawn il-carbohydrates huwa fil-fatt wara t-training. U fi xħin hu illi inti għamilt it-training il-maġġoranza tal-carbohydrates tiegħek, mela għal min m'għandux idea qed nitkellmu fuq xi ftit ross, għaġin, patata, forsi tieħu xi frott, però l-ideali wara t-training ikun minn dawn li jgħidulhom fibres carbs, jiġifieri dawk l-aktar li jiġu mill-ħxejjex, tajjeb, mela qed nitkellmu fuq pereżempju tagħmel dawn il-ħxejjex il-ħodor, jistgħu jkunu liema huma, bħall-brokkoli, bħall-asparagus, pereżempju bħal dawn il-beans it-twal il-ħodor, ara inti, dawk huma l-fibres carbs, kieku minnek l-aktar li jiena ndaħħal wara training. U mbagħad iva, nistgħu ndaħħlu xi ftit patata, jew quinoa, jew chickpeas, ċiċri, jew forsi anke xi ftit ross, L-ideali ikun ikel kif ngħidu dejjem illi nagħrfuh. Mhux xi ikel li tgħid hawn x'għandi fil-platt, kemm żidulu kulur dan, jew inkella da x'forma għandu, da magħmul f'xi laboratorju żgur. L-ikel naturali dejjem jibqa' in-number one. Issa la anka semmejna training, hemm min jgħidli imma dik x'għandha bżonn titrenja tagħmel? Kieku għandi l-figura tagħha laqqas nitrenja jien. Tajjeb ingħidlek illi persuni illi jidhru li huma fit, normalment għax ikun fil-proċess tagħhom, fid-drawwiet tagħhom, illi huma jagħmlu l-exercise regolari. Mela aħna ma nagħmlux l-exercise biex innaqqsu mix-xaħam biss, pero nagħmlu l-exercise biex nipprevjenu illi jkollna xaħam żejjed. Biex nipprevjenu illi jkollna issues ta' saħħa li nistgħu nevitawhom, biex nipprevjenu illi niġu bżonn ħaddieħor, għax nibqgħu kemm jista' jkun indipettenti, mobbli, flessibbli, eċċetera Jiġifieri aħna rridu litteralment kif jgħid il-Malti nikkultivaw dawn id-drawwiet illi qed nagħżel ikel naturali, li qed nittrenja regolari kif nagħmlu pereżempju hawnhekk mal-ħbieb tagħna, mal-membri tagħna ta' NU Better Life illi f'nofsija kollox, Ħa nħaddmu, tista' tgħid kważi xi ftit jew wisq il-ġisem kollu, u dejjem niffukaw b'mod partikolari fuq xi body parts partikolari minn ġurnata għall-oħra, ħalli naraw li nkunu lqatna kullimkien darba jew darbtejn jew saħansitra anke tlieta fil-ġimgħa, tajjeb, fejn nirrakkomandaw lil dak li jkun li jiġi minn ta' l-inqas darbtejn fil-ġimgħa. Idealment darbtejn, tlieta, erbgħa, forsi anke ħamsa, għal min ikun jista' u jew jixtieq u jew ġismu qed jurih illi jiflaħ anke r-raba', il-ħames sessjoni ta' nofs siegħa kollox fil-ġimgħa. Imbagħad għandna min illi jgħidli Matt, jiena biex innaqqas l-issues, jiġifieri biex innaqqas l-issues ta' traffic pereżempju, jew inkella għax ma nafx fejn ħa nħalli t-tfal, Jgħiduli, jiena personali nippreferi nagħmilhom online mid-dar u fil-fatt hawnhekk għandna anke sistema live, sistema ta' Zoom, fejn dak li jkun ħa jingħaqad magħna dak il-ħin stess li qed issir is-session fejn il-coach tkun qed tarak, apparti li inti tara, tkun qed tkellmek, tkun qiegħda tara x'inti tagħmel ħalli anke fejn hemm bżonn tirranġa tirranġa ħalli timmotivak eċċetera bħallikieku inti tkun qiegħda jew qiegħed hawn magħna in-naxxar. Il-maġġoranza naturalment jippreferu li jiġi hawn. Fejn hemmhekk jesperjenzaw iktar jitkellmu ma' dak li jkun, isiru jafu lil xulxin, jagħmlu l-ħbieb, fil-fatt għandna anke ħafna nies li anke joħorġu flimkien, tant saru ħbieb, jew joħorġu koppji, eċċetera Ġifieri hija xi ħaġa sabiħa dik is-sens ta' komunità, ħa tgħin lil kulħadd jitla' 'l fuq. Għax hawnhekk mhux competition ta' xi ħadd kontra xi ħadd, jew min se jieħu xi midalja tad-deheb u min se jieħu tal-bronż. Hawnhekk hija kwistjoni ta' iktar ma ngħinu lil xulxin, kulħadd se jkun aħjar. Għax illum jien għallimtek xi ħaġa, inti tgħallimt xi ħaġa minn għandi. Illum jiena nkuraġġejtek, inti nkuraġġejtni l-għada. Dik hi l-ħajja. Is-sens ta' familja huwa importanti. Mela llum dak li xtaqt ngħidlek, illi ħa tikkultiva d-drawwiet it-tajbin. Id-drawwiet li semmejt partikularment illum huma li ħa tiekol ikel li tagħrfu, ikel naturali, li ħa tagħmel l-exercise regolari, illi ħa tifflaxxja ħmerijiet illi konna smajna qabel, bħal pereżempju il-low fat huwa tajjeb waqt li l-high sugar huwa tajjeb ukoll. Ilkoll nafu li hija bil-kontra. Ix-xaħmiet it-tajbin, bħal ngħidu aħna f'dil-gżira tant sabiħa tagħna, għandna l-extra virgin olive oil, għandna ż-żebbuġ tant huwa tajjeb, hemm ħafna fats tajbin ta' nitkellmu anke fuq avocados li nistgħu nsibu nixtru, ġewż, lewż, hemm ħafna nuts differenti ukoll. Nistgħu anke, per eżempju, insemmu l-isfar tal-bajd. Kemm kienu jbeżżgħuna! Eeh, jekk tieħu l-isfar tal-bajd jaqbdek il-kolesterol! Flaxxjaha wkoll dik, tajjeb, għax il-kolesterol il-burgers u ċ-chips iqabbduhom, mhux l-isfar tal-bajd. Issa min għandu issues ta' kundizzjonijiet mediċi ta' mediċini, dejjem ħudu parir tat-tabib tagħkom, għax jista' jkun illi t-tabib jgħidlek isma' ħi, inti diġà għandek il-kolesterol m'għola s-sema għalissa ikkontrolla jew tieħux bajd jew ħusa waħda tnejn. eċċetera F'każijiet mediċi, dejjem nitkellmu mat-tabib, f'każijiet ta' injuries u uġigħ kroniċi, dejjem nitkellmu mal-fiżjoterapista tagħna, mill-bqija, ejjew niċċaqalqu, ejjew nagħmlu dak li verament għandna bżonn nagħmlu, ġurnata wara l-oħra, nikkultivawhom, għax dawn id-drawwiet imbagħad iħallu r-riżultati ta' dehra, ta' saħħa u ta' funzjoni li rridu. Jien nawguralek is-saħħa u l-ġid, jekk nista' ngħinek f'xi ħaġa, kellimni, jekk ma nkunx nista' ngħinek jien, nirreferik għand xi ħadd jew xi mkien ieħor li naħseb li jkun jista' jgħinek għal każ partikolari jekk ikun każ li ma nistax ngħinek jien just in case. Awguri!